Eń áyyemgi dáwirden búgingi kúnge shekem jámiyet turmısı menen únles jasap kiyatırǵan ayaq oyını óneri sezimlerdi háreket hámde halatlarda, mimikalarda sonday názik ańlatadı, tań qalmay ilázimiz joq. Búgingi sanımız arqalı bolsa ayaq oyını óneri, sonıń ishinde ózbek xalqınıń milliy tákirarlanbas ayaq oyını óneri tariyxına júzlenemiz, bul Jayxun joybarı.

dóreydi. Yaǵnıy bizge shekem jetip kelgen ayaq oyını ónerleriniń túr hámde janrlarınıń ráńba-reńligi tań qalarlıq dárejede. Búgingi ayaq oyını ónerimizde bolsa bir qansha anıq qatlamlar kórinip turadı. Yaǵnıy kelip shıǵıwına qaray ata-babalarımızdıń dáslepki túsiniklerine baylanıslı eliklewler hámde máresim oyınları. Bir waqıtları zardushtiyliktiń rámziy obrazları hám de Muxaddes Kitabı Avesto tiykarları menen baylanıslı halda júzege kelgen ayaq oyınlar, jáne de, orta ásirlerde maqam muzıkası menen bekkem baylanısta qáliplesken klassikalıq ayaq oyınlar. Jáne de sonı aytıp ótiwimiz kerek, Buxara ámirligi, Xiywa hámde Qoqan xanlıqları aymaqlarındaǵı qáliplesken Buxara, Xorezm hámde Ferǵana ayaq oyınları, jigirmanshı ásirlerde káspilik hámde xáweskerlik ansamblleri xızmetinde keń rawajlanǵan xalıq saxnalıq ayaq oyınları, jáne de zamanagóy estrada, cirk, teatr ayaq oyınları, balalar ayaq oyınları. Usı video arqalı biz ózbek ayaq oyınlarınıń tariyxı hám de búgingi rawajlanıwına názer taslaymız. Aytıp ótkenimizdey bul Jayxun joybarı hám biz baslaymız. Málim bolǵanınday ayaq oyını óneriniń mine usı barlıq túrleri, janrları, usılları bir-birinen ajıratılmaǵan, al tájiriybeli artistler hám de háweskerler dóretiwshiliginde, xalıq hámde kásiplik ansambl'ler iskerliginde olar bir-biri menen baylanısqan hám óz-ara tásirlesken halda jasap keledi. Ele de ózbek ayaq oyını ónerinde bir-birinen dene halatları, qol hámde ayaq háreketleri, quramı, kompoziciyalıq dúzilisi, kiyimleri menen parıqlanıwshı Xorezm, Buxarı hámde Ferǵana usılları, anıq kózge taslanıp turadı. Ayaq oyını ustaları, baletmeyster, ansambllerdiń basshıları ayaq oyını usıllarınıń ózine tánligin, estetikalıq ózgesheligin pák saqlawǵa háreket etip keledi. Xorezm hámde Buxarada házirge deyin qayraq penen usıl beriw, qol hámde ayaqlarǵa qońırawshalar baylap shıǵıw yaǵnıy záń Xorezm ayaq oyınshılarınıń jıǵalı qalpaqları hám de kókirekke taǵılatuǵın bargaqları, Buxara ayaq oyınshılarınıń kóbinese zer naǵıslı keń kóylekleri hám biyik kasabalı bas kiyimleri elge deyin qádirli. Ferǵana ayaq oyınında bolsa dáp usılları, puxta islengen qol háreketleri, jılwaları áhmiyetli orın iyelep keledi. Mine usınday bay tariyxqa teń joq atqarıw baǵdarına iye bolǵan milliy ayaq oyın ónerimiz xalqımızdıń biybaha baylıǵı sıpatında tán alınadı. Hár qanday dáwir hám jámiyette onıń jámiyetlik turmısın kórkem óner ózinde sáwlelendiredi. Bay óneri ózinde turmıstı kórkem súwretleydi, insan sezimlerin, pikirlerin sózler quralısız, tek háreketler hám júz kórinisi menen ashıp beredi. Insannıń sezimleri hámde óz-ara qatnasın dene háreketleri arqalı bildiriw procesinde qáliplesip rawajlanıp kelgen ayaq oyını óneri hár bir millettiń ózine tán táreplerin kórsetedi. Kásplik ayaq oyınshılar ayaq oyını sırların uzaq jıllar dawamında úyrenedi. Ayaq oyınınıń eń ápiwayı texnikasın ielegennen soń onı orınlap atırǵanda usılǵa túsiw, qaǵıydaǵa kirip qalǵan formalardı islep qalıw talap etiledi. Ayaq oyındı úyreniw hámde alıwdı durıs jolǵa qoyıwdı ózlestiriw de talap etiledi. Qaddı-qáwmetti tik tutıw hámde bulshıq et kúshin bólistiriw sıyaqlı ózine tánlik te ózbek dástúriy ayaq oyınınıń úsh klassikalıq mektebiniń hár biri biytákirar ekenligin kórsetedi. Evropa klassikalıq ayaq oyınınıń dáslepki qalatında qaddı-qáwmet dádil tutılıp, ayaq bulshıq etleri dizeler Tereń, iyinler erkin, iyin túsirilgen, bel tegis, qollar bulshıq etleri shıǵanaqtan biraz iyilgen boladı. Ferǵanasha ayaq oyında da ayaq bulshıq etleri tabannan belge shekem tartıp tutıladı, biraq bel bulshıq etleri biraz bos qoyılıp, ayaqlar biraz Búgiledi. Áste qádem taslap jeńil otırıladı. Dize de óz ornına keledi. Ayaqlardıń jeńil eyiliwi sebepli klassikalıq ayaq oyındaǵıday kontrapunkt sızıǵı beldiń kishi oraylıq bólimine emes, al eń bulshıq etleri bóksege basım ótkeredi. Qollar ya erkin, ya jıynalǵan halatta boladı. Ferǵanasha biyde qollar sozılǵan bolıp olar ósimlik dúnyasınıń kórkemlik kórinisine aylanadı. Yaǵnıy Japıraqlar hám maysalardıń samalda jeńil terbenisi bildiriledi. Xorezmshe ayaq oyınlarda bolsa ayaq bulshıq etleri kúshli batırdan dizege qaratılıp, dizeler búgiledi. Soqlıǵısıw sızıqları bel, búkse, dizeler ortasında ózgerip turadı. Iyen biraz tómenge salbıraydı, qollar da erkin qoyılıp, barmaqlar bárqulı názik háreketlenedi. Olardıń názik dirildewin kórsetiw ushın kóp shınıǵıw islewge tuwra keledi. Xorezm ayaq oyınları ósimlikler dúnyasın emes, al jániwarlar dúnyasın ózinde sáwlelendiredi. Ondaǵı háreketlerdi qustıń ushıwı, attıń shabısı, kekliktiń jortıwı sıyaqlılardı ańlaw múmkin. Xorezmshe ayaq oyında deneniń ayırım háreketleri, ondaǵı quramallı ayaq oyın tili, Haywanat dúnyası turmısın sáwlelendiredi, onda keńislik tolıq iyelenedi, qaddı-qáwmet tap ushıp baratırǵanday, qollar geyde keskin, geyde názik háreket etedi. Xorezmshe ayaq oyında keskin otırıp turıw, sekiriw kóp, onda kókirek bulshıq etleri kóp márte silkinedi. Buxara ayaq oyınında bolsa figuranıń eyninen tómen bólimi erkin qoyıladı, dene háreketi dawamlı hámde sırlı, onı orınlawda bılshıq etler kúshi baǵdarın ózine tán tárizde shólkemlestiriw talap etiledi. Bel bólimi bolsa artqa tartıp turıladı, yaǵnıy ispan oyınındaǵıday, bul qollardıń erkin, Tez háreket etiwine járdem beredi. Ayaqlar yarım otırıw, yarım aylanıwǵa tayar turadı, sol tiykarında ayaqlardıń tolıq burılıwına imkaniyat jaratıladı. Buxarasha ayaq oyınlarda ferǵanadaǵıday qollar sozılmaydı, olarda shıǵanaqlar qattı búgilgen halatta bolıp, barmaqlar háreketi qurǵaqlaw shıǵadı. Háreketler hámde barmaqlardıń sartıldısı muzıkaǵa sáykes keledi. Qáddi dúzew, shoq. Adımları bolsa ápiwayı boladı. Ózbek xalıq saxna ayaq oyınınıń qáliplesiwi birinshi gezekte xxi ásir basında xızmet kórsetken Asqar Hajı Haydaraliyevtiń ansambli jáne de ataqlı ayaq oyınshı Xamdamxannıń atı menen tıǵız baylanıslı. Yaǵnıy Xamdamxan Ferǵana oypatınıń qalalarında Sonday-aq Tashkent hám de Samarqandta bir mıń toǵız júz besinshi jılı bolsa Kavkaz artı ellerinde ózbek xalıq ayaq oyının jańa tiykarda saxnalarda orınlaǵan. Ol jańa baǵdardı baslap berdi. Ásirese xalıq saxna ayaq oyınınıń rawajlanıwında usta Alim Kamilov, Yusufjan Shakarjanov, Tamara xanım, Mukarrama Turǵınbaeva, Isahar, Akilov, Gáwhar Rahimova, Qunduz Mirkarimova jáne de Raziya Karimova hám basqalar onlaǵan ayaq oyını ustaları, Bahar, Shadlıq, Lázgi sıyaqlı ansambllerde xızmeti úlken. Baletmeysterler hám de kompozitorlardıń háreketi menen onlaǵan jeke tártipte orınlanatuǵın oyınlar, duetler, kóplegen ayaq oyınlar elimiz hám de dúnya tamashagóyleriniń bir neshe Áwladın ózine tartıp, ózbek ayaq oyını óneriniń ǵáziynesinen orın aldı. Tanavvur, Munajjit, Úlken oyın, Báhár, Pilla, Paxta, Lázgi, Dilxiraj, Shopan oyını, Námangannıń alması, Ándijan polkası hám basqalar usılar qatarına kiredi. Olar klassikalıq ayaq oyınlarına aylanǵan. Usı tiykarında ayaq oyınshılardıń bir neshe áwladları kamalǵa keldi. Ayaq oyın usılları, sheberlik tiykarları, háreketler dizbegi áwladtan áwladqa ótip jasap kelmekte. Ayaq oyın, keńisliktegi kórkem ónerdiń sonday túri, onda kórkem obraz adam denesiniń ritmikalıq shólkemlesken súwretlew hámde kórkem háreketleri menen tereń ańlatıladı. Yaǵnıy elimizdiń tariyxında kórkem ónerdiń barlıq túrleri sıyaqlı ayaq oyın óneriniń rawajlanıwına baylanıslı derekler az sanlı bolsa da ushırasadı. Máselen, Oraylıq Aziyada Qola dáwiriniń aqırları hám de Temir dáwirindegi jámiyetlik-siyasiy hám mádeniy ózgerislerde Muxaddes Avestada keltirilgen maǵlıwmatlar da ayaq oyın óneriniń áyyemgi dáwirlerde-aq qálipleskenine gúwalıq beredi. Avesto bólimleriniń diniy máresimlik orınlaw túrleri hám de onıń orınlaw usıllarına dıqqat qaratılsa, kórkem ónerdiń basqa túrleri menen birge ayaq oyın óneriniń rawajlanıwın da kóriwge boladı. Mámleketimizdiń áyyemgi qalaları Baktriya, Sogdiana, Xorezmnen tabılǵan kóplegen estelikler ózbek ayaq oyın óneriniń áyyemgiliginen derek beredi. Xalshayan, Ayratam, Dalvarsın tóbe, Afrasiyab sıyaqlı qala qarabaqanaqlarınan tabılǵan zatlar, dáliller de ayaq oyın óneriniń áyyemgi tariyxqa iye ekenliginen gúwalıq beredi. Baktriya hám de Soǵdtan tabılǵan estelikler bir qansha bolıp olar qosıq aytıw kórinislerin de sáwlelendiredi. Áyyemgi Turanda jasaǵan ayaq oyınshılar Ullı Jipek jolı arqalı Rum, Mısır, Shıǵıs Qıtay, Koreya hám hátte Yaponiya sıyaqlı elatlarda óz ónerlerin kórsetkenligi haqqında maǵlıwmatlar ushırasadı. Ayaq oyını óneri ásirese Amir Temur hámde Temuriyler dáwirinde ádewir rawajlanǵan hám gúllep jasnaǵan. Xalıq seyilleri hámde bayramlardıń shólkemlestiriliwi nátiyjesinde jámiyetlik maydan ayaq oyınları payda boldı hám rawajlandı. Paytaxt esaplanǵan Samarqandtıń kórkem baǵlarında saray qabıllawları, bayram seyilleri, turaqlı shólkemlestirilgen xalıq ayaq oyınları ótkerilgen. Ispan elshisi Klavijo da óziniń tariyxıy kúndeliklerinde tartımlı xám de gózzal ayaq oyınlarına Ayrıqsha táriyp bergen. Ózbek saxna ayaq oyın óneriniń payda bolıwında, onıń rawajlanıwında, gúllep jasnawında hám pútkil dúnyaǵa dańq taratıwında ózleriniń úlken úlesin qosqan ayaq oyını óneriniń ullı dánishpanları usta Alım Kámilev, Tamara xanım, Mukarrama Turǵınbaeva, Yusupjon Qızıkshakarov, Isoqır Oqilov, Raziya Karimova hám olardıń shákirtlerin eske alıw orınlı. Olar ózbek xalıq ayaq oyını óneriniń haqıyqıy jankúyerleri hám pidayıları bolǵan. Olardıń ózbek ayaq oyını óneriniń rawajlanıwı jolında islegen mashaqatlı miynetleri, ilimiy izertlewleri milliy ayaq oyın ónerimizdiń biybaha gawharları bolıp esaplanadı. Bul ayaq oyınlar ózbek milliy ayaq oyın óneriniń miyrasları toplamı esaplanadı, munojat, roxat, tanavor, pilla, paxta, úlken oyın usılardıń qatarına kiredi. Sonı aytıp ótiwimiz kerek, hár bir ayaq oyınınıń óziniń tariyxı hám de mazmunı, ózine tán jılwası hám de kórinisine iye ekenligi, Bárshemizge málim, ózbek milliy ayaq oyını mektepleri háreketleriniń ózine tánligi, hár túrliligi, názikligi, baylıǵı menen ajıralıp turadı. Bul háreketlerdiń atı hám de túrleri bolsa júdá kóp, yaǵnıy olardıń hár biri óz aldına formaǵa, súwretlew boyawına jáne de orınlaw usılına iye. Ózbek xalqınıń tariyxıy ayaq oyının tiklew bul dástúriy ayaq oyının klassifikaciyalaw kestesin dúziw imkanın berdi. Yaǵnıy, bunda úsh ayaq oyını mektebiniń gúwası bolıwıńız múmkin. Bular Ferǵana, Buxara hám de Xorezm ayaq oyını mektepleri. Mine usı úsh oyın mektebine tiyisli ayaq oyınlardıń hár biriniń háreketler mazmunın hám xoreografiyalıq pikirlew tiykarında qurılǵanlıǵın ayrıqsha atap ótiwimiz kerek. Bul mekteplerge tán ayaq oyınlar óz usılları, háreketleri, halatları hám de Óz kiyimlerine iye. Bunnan tısqarı olardıń hár biriniń ózine tán mazmunı, saz nammaları, sezimleri, qáliplesiw tariyxı hám orınlanıw usılları bar. Sonıń ushında ózbek ayaq oyını mektepleriniń hár bir ózine tán názik saz nammaları hám háreketleri menen ajıralıp turadı. Ózbek milliy qosıq hám de ayaq oyın óneriniń tariyxın jáne de tereńirek úyreniw hám keń jámiyetshilikke úgit-násiyatlaw maqsetinde bir mıń toǵız júz otızınshı jılı Samarqand qalasında Muxiddin Qorı Yaqubov basshılıǵında studiya shólkemlestiriledi. Bul studiyada sheber óner iyeleri hám taraw qánigeleri, usta alım Kamilov, Yusufjon qızı Shakarijanov, Gawxar Rahimova, Kamil Yashin, Mutawakkil Burxanov hám basqalar óner dúrdanalarında studentlerge sabaq bergen. Bir mıń toǵız júz otız tórtinshi jılı bolsa Ayaq oyını tarawında kásiplik kadrlardı tayarlaw maqsetinde Tashkent qalasında birinshi balet mektep studiyası shólkemlestirilgen. Solay etip, Dáslepki Ózbekstanda ayaq oyını ónerinen bilim beretuǵın kásiplik oqıw ornı payda boldı. Mektep-studiyada belgili óner ǵayratkerleri, sonıń ishinde, Tamara xanım, Mukarrama Turxanbaeva, Temurbek, Elena Abuxova, Valentina Gubskaya hám usta alim Kamilovlar

Sonday-aq, akademiya janında Buxara, Qarshı, Namangan hám Úrgensh qalalarında qánigelestirilgen baslawısh ayaq oyın óner mektep, internatları shólkemlestirildi. On toǵızınshı asır aqırı, jigirmanshı asır baslarındaǵı ayaq oyın óneri haqqında usı dáwirde jasap, dóretiwshilik etken birinshi ayaq oyını zertlewshisi Baxta, Ferǵana hám de Tashkent áyyemgi ayaq oyınları hám de ayaq oyını ustaları haqqında maǵlıwmatlar jıynaydı. Onda ol jigirmanshı asır basları hámde jigirmanshı jıllarda Ferǵana oypatlıǵı, Xorezm hám Buxarada xızmet baslaǵan belgili ayaq oyınshılar menen ushırasadı hám sáwbet alıp baradı. Ásirler dawamında onlaǵan dástúriy xalıq hám kásplik ayaq oyınlar, Plastikanıń músinshilik túrine tiyisli bolıp olardaǵı qádem taslawlar hesh qanday kórkem ańlatıwshılıq áhmiyetke iye emes edi. Ayaq oyın jubayları arasındaǵı ayaq oyın baylanısı principleri de islep shıǵılmaǵan edi. Ózbek xalıq hám de kásiplik ayaq oyınları bolsa xalıq bayramlarında erkekler tárepinen orınlanǵan bolsa da olardıń xár bir ózine tán Ózgesheliklerdi jámlegen dáslepki massalıq saxna ayaq oyınlarında Tamara xanım sloven xámde kavkaz xalıqları dástúrlerine súyenip, bir qatar sap, diagonal, dóngerek usıllarınan paydalanadı, kórinislerdiń ritm plastikalıq músin sıyaqlı turıwın shekledi, háreketlerdi jumsaqlastırdı, ayaq oyınlardıń kórinisin tórtinshi diywal bolıp turǵan tamashagóyge burdı. Tamara xanımnıń ayaq oyın óneri hayal-qızlar azatlıǵına shaqırıqsız sıpatında maydanǵa kelgen bolsa, otızınshı jıllardaǵı Mukarrama Turǵınbaevanıń ayaq oyın óneri usı hárekettiń gezektegi basqıshına aylandı. Bul basqısh Shıǵıs hayallarınıń kórkem ónerge umtılıwındaǵı batıl qádem edi. Mukarrama Turǵınbaeva ayaq oyınları hayal-qızlardıń jámiyetlik turmısqa belsene aralasıwınıń ózine tán belgisi bolıp kórindi. Mukarrama Turǵınbaevanıń lirik qaharmanı ózbek hayalınıń ázeliy páziyletleri hám de joqarı erk-ıqrar menen jańalıqqa, erkinlikke, azatlıqqa umtılıwınıń belgisi bolıp tabıladı. Onıń lirikalıq ayaq oyınları adamlarǵa kóterińki keypiyat baǵıshlaydı. Tábiyiy bolǵanınday oyınshılardıń kelbeti baletmeysterlik qaǵıydalar talabı boyınsha emes, al bálkim olardıń ishki ruwxıyatı boyınsha da ádillesip bara beredi. Otızınshı jıllardaǵı kiyim keyin ala ózbek hayallarınıń dástúriy kiyimine aylandı. Sebebi Tamara xanım saxna ushın ózbek hayallarınıń bayram kiyimin beyimlestirgen hám bul kiyim menen oyınshılar bir mıń toǵız júz jigirma besinshi jılı jazda Parijdegi Birinshi jáhán moda óneri kórgizbeske qatnasqan edi. Otızınshı jıllarda ayaq oyınıń kiyimi kóylek, jeńsiz hám de tar shalbardan ibarat edi. Kóylek tuwrı pishimli, ashıq jaǵalı, ortasha uzınlıqta edi. Kiyimler xan atlas, ashıq reńli, krep, shifon sıyaqlı gezlemelerden tigilgen. Kóylektiń ústinen baxmal, parcha yamasa gilem gezlemesinen tigilgen qısqa jeńsiz kiyilgen. Bul kiyimler jıynaǵı hayallardıń bayram kiyimi bolıp, ol ózbek kiyimi modasın quraydı. Keyin ala kóylek bel barabar etirip, astına keń búrmeli yubka kiyile basladı. Usı eki túrli pishim ózbek hayallarınıń saxna kiyimin quradı. Birinshi ózbek oyınshılarınıń shıǵıwları júz mıńlaǵan adamlardı tań qaldırıp, tamashagóyleri ózine tarttı. Biraq oyınshılarımız jergilikli fanatiklerdiń qarsılıǵına da ushıradı. Olar. Oyınshılarǵa qatań sharalar da kórdi. Jigirmanshı jıllardıń aqırında birinshi ózbek oyınshıları Xalqjaxan xámde Nurxan fanatikler tárepinen ayawsız óltirildi. Bir mıń toǵız júz jigirma toǵızınshı jılı Nurxan Yuldosh Xojaevanı óltirgenler ashıq sudlandı. Ózbek hayal-qızları bunday nadanlıqqa narazılıq bildirip, artistlikke jazıla basladı. Mukarrama Turǵınbaeva pedagogikalıq texnikumda oqıp júrgen dáwirlerde-aq, yaǵnıy bir mıń toǵız júz jigirma jeti, bir mıń toǵız júz jigirma toǵızınshı jıllar aralıǵında teatrda islewdi, ayaq oyınshı bolıwdı árman etip júrgen edi. Bunda Nurxannıń ólimi oǵan júdá qattı tásir etedi hám ol ómirin kórkem ónerge baǵıshlaydı. Ol teatr mektep ekenin túsinedi. Mukarrama Turǵınbaevanıń teatr saxnasına shıǵıwı kórkem óner alǵa qaray umtılıp atırǵanın, bul processti toqtatıp bolmaytuǵının dálilleydi. Onıń kórkem óneri insannıń sırlı kewir keshirmeleri sıpatında tamashagóylerdi gózzalıq dúnyasına tanıstırdı. Yaǵnıy, belgili ózbek ayaq oyınshısı hám baletmeyster Mukarrama Turǵınbaevanıń dóretiwshilik jolı, Ózbek xoreografiyasınıń qáliplesiw basqıshların ózinde sáwlelendirdi. Ózbek muzıkası teatrında jumıs baslaǵannan baslap bir mıń toǵız júz otız altınshı jılǵa shekem bolǵan dáwir Mukarrama Turǵınbaeva ushın ózbek ayaq oyını miyrasın úyreniw hám ayaq oyını sheberligin iyelew dáwir boldı. Jas ayaq oyınshı jıyınlarda xalıq ayaq oyınların atqarıwshılardı kóp baqladı hám olardıń Ayaq oyınları Turǵınbaeva ushın ózine tán sabaqlıq boldı. Mukarrama Turǵınbaevanıń kásiplik ayaq oyınshı bolıp jetilisiwinde belgili óner iyesi Yusufjon qızı Shakarjonov, marǵılanlı ayaq oyınshı Qımmatxon Sultonova hám namanganlı ayaq oyın aktrisası Sharafat Satań ustazlıq etti. Ol muzıkalı teatrda Usta Álim hámde Tamaraxanımnan Sabaq aldı. Dáp usılları menen birgelikte Ferǵana ayaq oyını mektebiniń úlken oyın saz plastikalıq usınların úyrendi. Ózbek ayaq oyınınıń xár bir mektebi ózine tán názik saz ırǵaqları xám de plastikalıq bólimleri menen ajıralıp turadı. Kasplik ayaq oyınshılar ayaq oyın sır-ásrarların uzaq jıllar dawamında úyrendi. Ayaq oyınınıń eń ápiwayı texnikasın iyelegennen soń onı orınlap atırǵanda usılǵa túsiw, Qaǵıydaǵa aylanǵan formalardı eslep qalıw qatań talap etiledi. Ayaq oyındı úyreniw demdi durıs jolǵa qoyıwdı iyelewdi de talap etti. Ózbek milliy ayaq oyını bul xalıqtıń qálbi, tariyxı hám de ármanlarınıń jılwalanıwı. Ol ata-babalarımızdan bizge jetip kelgen biybaha miyras bolıp, xalqımızdıń turmısı, quwanıshı, dárti hám de ármanın kórkem súwretleydi. Ferǵana, Buxara hámde Xorezm mekteplerinde qáliplesken ózine tán usıllar búgin de xalqımızdıń ruwxıy baylıǵın kórsetip bermekte. Yaǵnıy, Tamara xanım, Mukarrama Turǵınbaeva, usta Álim Kamilov sıyaqlı ullı óner sheberleriniń mashaqatlı miynetleri, milliy bay ónerimizdi dúnyaǵa tanıttı. Búgin bolsa Beǵárez Ózbekstan saxnalarında, jáne de xalıqaralıq maydanlarda ózbek ayaq oyını xalqımızdıń abırayın hám de maqtanıshın kóklerge kótermekte. Sonı da aytıp ótiwimiz kerek, ayaq oyını bul bizdi birlestiriwshi, keleshek áwladqa estetikalıq tárbiya beriwshi jáne de milliy ózligimizdi saqlap qalıwshı milliy óner.